Haleluya, haleluya. Woyra wo la, wove nuwo le Aƒetɔ la me. Dzia mebe Mawu ve nu. Ezai me ke ne la mebe Aƒetɔ la ve nu. Eye wotsɔ amenuveve geɖe na wo. Efɔ ɖe agbagbewo dome. Aba yi ke dzi nèle hã yeawɔe la, mègakpe na Mawu ɖe wò agbe ta lo ŋuti o. Mi katã mele gbɔgblɔm na Papa be akpe, elabe etsɔ ame nu veve va na mi, eye wòdo ŋugbe, eye ate ŋu awɔ ɖe sia ɖe ŋdi ase ɖa. Le Mateo ƒe agbalẽ etamewo, xexlẽme gbãtɔ. Eyi dzi le adelia va kɔ ɖe enyilia, eye wòyɔ eƒe nusrɔ̃la wuieveawo va egbɔ hedo hena ŋusẽ wo ɖe gbɔgbɔ blibawo dzi bena ne woanya wo ado goe eye ne woaɖe dɔlélewo kple lãmegbegblẽwo katã ƒomevi ɖa. Ke miyi ɖe Israel ƒe me alẽ siwo bu la gbɔ boŋ, eye ne miele yiyim la, miɖe gbeƒã gblɔ bena, Dziƒofiaɖuƒe la ɖo vɔ. Mida gbe le dɔlélawo nu, migbɔ agbe ame kukuwo, mina anyidzelawo ŋuti nakɔ, eye minya gbɔgbɔ vɔ̃wo do goe faa. Miexɔe. Faa ami nɛ. Dzia Yesu eye eƒe apostolo eye wòdɔ wo tɔxɛ. Ŋusẽ ke wòna wo nye be woanya gbɔgbɔ vɔ̃ ƒomevi ɖe sia ɖe ado go le yeƒe amewo me. Gbɔgbɔ blibawo, egagbɔgbɔwo, azizagbɔgbɔwo, ŋɔligbɔgbɔwo ɖe sia ɖe eye wohe dɔléle va amewo me, ye agbetɔ tsi mavomavo, eye wogbã ŋku na amewoa, woneʋu ŋku na ŋkuagbatɔwo, etonuiwo nesẽ nu, anyidzelawo ŋuti nekɔ, ame yiwo dzanye woatsi tre woƒe afɔwo dzi azɔ azɔli, ame yiwo kua, wonegbɔ agbe wo, eye woade agbegbɔgbɔ amewo me. Ebe faa ye mixɔe, mianɛ faa le ŋdziea? Medzi magblɔ nɔ be Mawu tsã tɔxɛ. Togbɔ be èle ɖokuiwò kpɔ be nye dɔnɔ hã, Mawu tsã tɔxɛ be wò hã nàyi nàɖe gbeƒã nya la be, Mitrɔ dzi me, elabe dziƒofiaɖuƒe la gogo. Elabe zi ale si ke Mawu ƒe dɔyɔyɔ katutu ablɔɖe le mía domea, efia be dziƒofiaɖuƒe la egogo. Ne Mawu yɔ dɔ le afi ɖea, dziƒofiaɖuƒea ete ɖe teƒe me. Medzi magblɔ nɔ be Mawu be miatrɔ dzime. Ɖela Yesu le ŋugbe do na mi be miatrɔ dzime. Dzimetɔtrɔ ele veviɖe na Aƒetɔ la. Gake gbea ele nye hã nye dɔm ɖo ɖa gbɔ be magblɔ nɔ be natrɔ dzime eye nye ŋutɔ hã matrɔ dzime elabena dziƒo fiaɖuƒe la gogo. Edɔm ɖo ɖa gbɔ be manya gbɔgbɔ vɔ̃ ɖe sia ɖe le me o. Edom ɖo ɖa gbɔ be mayɔ tɔ o. Edom ɖo ɖa gbɔ be matu ka o. Edom ɖo ɖa gbɔ be mawɔ nu wòadze dzi nɔ nyuie le yi ƒe ŋkɔ me. Eya ta ŋudzia, agbee nye tɔ o, mebe ku menye tɔ o. Agbee nye tɔ o. Ewɔ ame yiwo ɖi Mebe aɖaka me ʋui le ŋdzia. Meɖe wò luʋɔ kple wò gbɔgbɔ kple wò ŋutilã le aɖaka ma me. Yɔdoa kaka. Megblɔ be dɔléle yewo da ɖe dziwò nye anyidzedze dɔléle. Mekɔe ɖa le dziwò. Dɔléle yewo da ɖe dziwò nye gbegblẽ ƒe dɔléle. Mekɔe ɖa le dziwò. Dɔléle yewo da ɖe dziwò nye taɖoama. Mekɔe ɖa le dziwò. Dɔléle yewo da ɖe dziwò nye ŋkugbagbã. Meʋu ŋku nɔ le Aƒetɔ la me. Eto neʋu nɔ le Aƒetɔ la me. Vevesese ɖe sia ɖe ke le wò agbe dzi. Yahweh ke wɔ nu katã ye hã. Ne do ɖa tso ame vɔ̃ɖi ŋutasẽla ɖe sia ɖe ƒe asi me. Medo gbe ɖa le ŋutia. Eta ɖo amewo ne ho ɖa, dɔme ɖo amewo ne ho ɖa, ali ve amewo ne ho ɖa, afɔ ve amewo ne ho ɖa. Meyɔ dɔ le ŋutia. Mebe kansɛ ɖe sia ɖe yi le wò agbe me. Kansɛ ɖe sia ɖe yi le wò agbe me. Mekɔe ɖa le wò agbe me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Kɔ wò dɔyɔyɔ le ŋuti. Medo gbe ɖa ɖe wò agbe ta be ame vɔ̃ɖi magakpɔ ŋusẽ ɖe dziwò o, elabe Aƒetɔ nam ŋusẽ be manya gbɔgbɔ ɖe sia ɖe le wò agbe me yi ke nèle to ɖom me, gbɔgbɔ bliba ɖe sia ɖe. Mebe gbɔgbɔ bliba ɖe sia ɖe, edagbɔgbɔwo, vodungbɔgbɔwo, mebe dagbɔgbɔwo, vodungbɔgbɔwo, nodo ɖa le wò agbe me, wonedo ɖa le wò agbe me, Mebɔ ne do ɖa le wò agbe me. Dzo kawo ame yiwo sa gbe doa? Mekɔ wò le gbesa me. Do go ɖa le gbesa me. Mebe Mawu ƒe ŋutikɔkɔe, Mawu ƒe dɔyɔyɔ neɖiɖi ɖe dziwò le anyigba ma dzi. Liro kato sakala, intolandali kandabakaya. La robobo kato sakaya. Womekpɔ mɔ aganɔ wò agbe me o ha. Mekɔ wò ɖa le wò agbe dzi. Aƒetɔ ƒe dzo ne bi le me o. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzo ne bi le me o. Ŋusẽ ƒe dzo ne bi le me o. Dziɖuɖu ƒe dzo ne bi le me o. Mebe womagate ŋu awɔ naneke o la. Womagate ŋu aɖe zɔ le wò agbe me o la. Womagate ŋu atsrɔ̃ wò agbe o la. Womaka gogo agbetɔ eya tɔlɔ ŋuti ya mebe mefɔa dɔyɔ ɖe me o ewe ke lãme le vevem ewe le veve sem le wò kpeƒewo le wò ƒuwo me le wò kawo me wò ka ne kpɔ dɔyɔyɔ yesu ƒe ʋu ne dza ɖe wò kawo me yesu ƒe ʋu ne dza ɖe wò ƒuto me ƒuto mi ye yewo ne va lãme sɔ ne va wò agbe me veve sesewo ne kɔ ɖa dziƒo ne tsaka kple o Dɔyɔla na tsaka kple wo. Medo gbe ɖa be dɔlawo aɖee ɖi ɖe wò agba gbɔ. Agba yi wodro ɖa ata wò aha. Ne tɔ asi agba me woƒu anyi. Tɔ asi dɔléle gbe woƒu anyi. Ne tɔ asi dɔléle gbe woƒu anyi. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, mebena ɖe akpɔ ne nɔ anyi dze ɖe wò axawo. Dɔxɔla me hiã ka ma mate ɖe wò agbadɔ nu o. Yesu ne yra wò le ŋuti ya. Papa ne do ŋusẽ wò le ŋuti ya. Dɔmenyotɔ ne kɔŋtsiwo le ŋdzia, mebe wòanyi dzeƒe zu tsitrenɔƒe, mebe wòanyi mlɔƒe zu fɔfɔƒe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ negbɔ agbe o, eye wòatsɔ ame nu eve ana wò. Ŋdi axɔ wò dɔyɔyɔ kple wò katiti le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen.